Niġu issa għal tqassim tal-ġid. Sur President, dal-Gvern dak li wiegħed iwettaq. Dan jgħodd għat-tqassim tal-ġid li hu frott tat-tkabbir ekonomiku. Dan il-budget ser ikompli juri kif il-ġid se jirħaq lil kulħadd. Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja, liema żieda hija maħduma skont il-formola maqbula bejn l-imsieħba soċjali fi ħdan l-MCSD, tirrifletti inflazzjoni ta' 1.08 fil-mija għall-perjodu stabbilit. Għas-sena d-dieħla, iż-żieda se tkun ta' żewġ ewro u 33 ċenteżmu fil-ġimgħa. Din iż-żieda se tingħata lill-impjegati kollha kif ukoll lill-pensjonanti u lil dawk fuq il-benefiċċji soċjali, li l-istudenti se tkun qed tingħatalhom ukoll kumpens pro rata biex b'hekk jerġgħu jogħlew l-istipendju. Matul din is-sena bdejna nimplimentaw il-wegħda elettorali li nagħtu lura lill-ħaddiema l-ġranet tal-festi pubbliċi li jaħbtu fi tmiem il-ġimgħa u li ħadilhom ħaddieħor bla ma kkonsulta. Matul is-sena d-dieħla għalhekk sejrin inżidu ġurnata oħra mal-leave tal-ħaddiema. Matul is-sena li għaddiet kien sar ftehim storiku bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali, il-unions kif ukoll min iħaddem, fuq kif għandha tiġi supplimentata l-paga minima nazzjonali. Dan il-ftehim kien jistipola li l-impjegati fuq il-paga minima jittellgħu minnha wara li jkunu ilhom sena fl-impjieg ma' min iħaddimhom. Il-ħaddiem ikun intitolat għal żidiet ta' tliet Euro fil-ġimgħa tul it-tieni sena fl-impieg u t-tielet sena għal żieda ta' tliet Euro addizzjonali wkoll fil-ġimgħa. Ħaddiema li jkunu qegħdin jaqalgħu iktar mill-paga minima bażika jkunu intitolati għal parti miż-żidiet fit-tieni u t-tielet sena tal-impjieg. Dan ifisser li l-ħaddiema kollha li kienu fuq il-minimum wage fl-2017, din is-sena ingħatatilhom żieda ta' tliet ewro fil-ġimgħa u s-sena d-dieħla tingħatalhom tliet ewro is-sena d-dieħla tingħatalhom tliet ewros oħra fil-ġimgħa. Sur President, għall-ewwel darba fi ħdax-il sena u f'ċertu każijiet fi 23 sena, sejrin inżidu ċ-children's allowances. Dawn se nagħmluh dawn se nagħmluh lil familji bi dħul gross ta' inqas minn 20,000 fis-sena. L-ogħla rata ta' children's allowance ser tkun tiżdied sa massimu ta' 96 ewro fis-sena għal kull wild, kollox hu stmat illi 24,600 tifel u tifla minn 16,500 familja se jgawdu minn din iż-żieda. Din il-miżura li tiswa żewġ miljuni u tagħrif fuqha qed jingħata f'Tabella 2.1. Ix-xahar li għadda Bdejna nwettqu l-wegħda li nkomplu nnaqqsu t-taxxa fuq ix-xogħol. Għandi pjaċir inħabbar li t-tax, dak li qed insejħulu tax refund, li ngħatat din is-sena, ser tarġa' tingħata matul is-sena d-dieħla. Din il-miżura li tiswa ħdax-il miljun u nofs mil. Ħdax il miljun u nofs ewro u se tkun jibbenefikaw 'il fuq minn mitejn u elf ħaddiem li qegħdin fis-suq tax-xogħol, araw Tabella tnejn punt tnejn. Dawk il-ħaddiema li huma rreġistrati bħala singoli għall-fini ta' taxxa u d-dħul tagħhom minn xogħlijiet part-time jaqbżu s-ceiling ta' disgħat elef u mitt ewro, iżda ma jiċċedux il-minimum wage mhux se jibqgħu jiġu aktar intaxxati. B'hekk qegħdin nindirizzaw anomalija. Sejrin nemendaw il-liġi tas-sigurtà soċjali sabiex għall-ewwel darba f'pajjiżna persuna self-employed li għal xi raġuni jkollha tieqfu mill-attività tagħhom u jibdew jirreġistraw għax-xogħol sa jibdew ikollhom dritt li jirċievu l-benefiċċju għal qgħad ta' dan skont il-kontribuzzjonijiet li jkunu ħallsu. B'hekk, qegħdin inneħħu d-diskriminazzjoni li teżisti llum bejn persuni impjegati u persuni self-employed. Tul dan din l-aħħar sena, Sar xogħol fuq qafas regolatorju biex jiddaħħlu numru ta' benefiċċji li għandhom jingħataw lil kull membru tal-forzi tas-sigurtà li jaħdmu mal-Gvern. Dawn il-benefiċċji jingħataw f'każ ta' inċident fatali jew diżabilità permanenti u li jwassal għal individwu li ma jkunx jista' jaħdem iżjed. Bi pjaċir inħabbar li fi żmien qasir ser inkunu qegħdin jingħataw aktar dettalji ta' dawn il-benefiċċji u kif se jkun qed jiġi introdott dan il-benefiċċju lill-impjegati konċernati wara li jsiru l-aħħar konsultazzjonijiet. Mis-sena d-dieħla se nżidu l-ħlas tal-għajnuna medika mhux kontributorja b'ħames ewro u erbatax il-ċenteżmu fil-ġimgħa lil dawk il-persuni miżżewġa fejn hemm żewġ adulti li jbatu minn mard kroniku u li qed jirċievu din l-għajnuna. Din iż-żieda tirriżulta mid-differenza li hemm sal-lum bejn ir-rata mħallsa lill-ewwel adult u r-rata mħallsa lit-tieni adult. B'dan il-mod, issa kull adult fil-familja jitħallas indaqs. L-aktar li se jibbenefikaw minn din il-miżura huma koppji anzjani, koppji anzjani li t-tnejn għandhom mard kroniku u huma eleġibbli.